Бер болыт каплый, бер аяз. Тагын кереп китте. Кызык инде монда. Телефонны зарядка куясы и бераз, бер 10 минут булса да. 36% калды. Менә монда мәчет бар. Шунда кереп чыгып карыйм әле хәзер. Бәлки куйдырырлар. Олы тауның очышындадыр инде җәмәгать. Иң биек ноктасы шулдыр дип уйлыйм. Ну, анда менеп җиткәнче. Анда менеп әллә ни күренми. Анда да шулай ук томан. Шуңа күрә анда менүнең бер мәгънәсе юк инде. Җәмәгать бу ниндидер ташландык мәчеткә охшаган. Кешесе дә юк ахрысы. Эченә кереп тормыйм, мин сталкер түгел. Андый омтылышларым юк. Бер дә ышаныч юк әле монда, братан. Ләкин ул азан әйтте. Азанын ишеттем мин аның. Ләкин кешесе күренми алай. Шуңа карамастан уты яна. Менә бу отельнең эчендә утлар эшли, ягъни анда кеше бар. Кеше бар дигән сүз инде, бәлки ремонт ясыйлардыр, бәлки яшиләрдер. Ягъни цивилизацион бөтенләй юк түгел. Җәмәгать һич булмаса, дрон батареясыннан зарядка бирәчәкмен телефонга. Бер 66% тутыра ала ул. Һәр аска таба юл тотабыз. Алла теләсә, исән-сау гына төшеп җитәргә тиешбез. Сүз уңаеннан, менә жандармы менә монда. Ара-бирә бөтенләй өметеңне югалтсаң, шунда килеп мөрәҗәгать итсәң була инде. Монда аңлавымча, җәмәгать бездәге кебек түгел. Монда чынлап та проблемаң белән килеп була. Һәм сине аның өчен җәзага тартмаячаклар. Проблемаңны хәл итәчәкләр дип уйлыйм мин. Тешләмин аралар ди, бар гына ди. Ышанмыйм. Этләргә ышанычым юк. Менә җәмәгать миннән 300 лира сораган кеше. 300 лира менеп төшкән өчен. Кит моннан. Мин монда уйлап куйдым әле. Монда һич югы самокат булса да булсын, Басып кына төшеп китәргә. Вәт уңайлы булыр, вәт җайлы булыр, вәт рәхәт булыр. Мин бит әйткән идем, берәр инде самокат булса шәп булыр иде, әйме? Миңа самокат түгел, машина туры килде. Җәмәгать, мин моның ничек эшләгәнен белмим, мин моны аңлый алмыйм. Ләкин гел шулай. Менә бөтен догаларым кабул була, мин моңа исләрем китә, белмим ничек шулайдыр ул. Бурсага тагын бер бал. Мотор шестерка, әйме? Бер дигән. Хәзер бер кая кереп, әйбер ашап чыгасы. Бар менә монда керербез мөгаен. ашадым, телефонның зарядкасын тутырдым, акчадан котылдым. Кәефләр күтәрелеп китте тагын да. Булды, һәр кайда булса барып кәефне төшерергә кирәк. Сәгать 15:42. Безгә мөгаен кайту юлына таба чыгарга кирәктер инде. Һәр метрога утырып иң соңгы станциясенә хәтле барыргадыр, һәм аннан Нарусом Рамини маршруткага утырып китергә. Сез уңаеннан бәлки автобусда йөридер әле. Минем монда Бурса картым бар хәзер. Мажорик, Истанбул картым бар, Бурса картым бар. Иске шәһәргә барсаң, анда Иске шәһәр карты бирерләр инде миңа. Сувенирлар җыеп чыгам инде чистый. Теге утыртучыны сөйләмәдем бит әле мин, җәмәгать. Шулай юлдан барамаймы, беркемгә бер нәрсә әйтмим, келтер-келтер генә төшеп барам. Машина килеп туктады да ахырта инде. Борылып карыйм, утыр ди. Мин әйтәм, утырам, проблем түгел. Утырдым, кая барасың ди. Нәрсә эшләп йөрисең ди. Кай якларныкы син ди. Менә шундый гади сораулар инде, әмма гелләгечә инде. Сөйләшә, сөйләшә, аска хәтле илтеп куйдым мин сиңа әйтим. Мин әйтәм, монда аюлар бар дип әйттеләр миңа. О, ди, мондалар ди, күп ди. Аюлар бар ди, бүреләр бар ди, төлкеләр бар ди, кабаннар бар ди, бөтенесе дә бар ди. Мин әйтәм, шәп икән, полный фарш. Мәйтәм кайсы тәмлерәк? Юморны аңламады бераз. Менә минем биек юморист икәнне бөтенегез дә беләсен. Тупой юмор кирәк булса, мин гел монда. Җәмәгать, гелләгеч Аллах питтах инде мин әйме. Дөрес җирдә төшеп калмадым. Гомумән мин Муданига барып ләгергә тиеш идем. Ләкин миңа Мудания кирәкми. Миңа менә мондагы Идо лиманы кирәк, порты. Ул кайдадыр теге якларда. Нормально. Әле вакытында аңладым, вакытында төшеп калдым, шулай диек. Бөтенләй Муданига китеп бармадым. 5-6 километр барасы түгел. Сәгать 16-да 45, 1 сәгать тә 15 минут вакытым бар. Шуңа күрә барып җитешермен дип уйлыйм. Әле чәй эчәргә дә өлгерәчәкмен. Дневник мусульманинага сәлам. Ул да кайдадыр бу тирәдә. Монда түгел, тегендәрәк Муданиның үзендә. Монда сирәк күренгәли булса кирәк. Җил инде монда. Исәнме соң син? Исән. Үлек кебек йоклап ята кара әле. Селкенми дә. Пуфик вообще. Абсолютно. Бер нәрсәдән курку юк. Миңа бөтенесе әйтә инде, сыйпама теләсәң дип песиләрне, урам песиләрен лишь айыктырасың. Чирлисең, үләсең, катасың диләр. Песи дә сыйпыйм, эт тә сыйпыйм. Дисәм, бетләмәдем хәтта. Монда камерада күренмидер инде ул. Ләкин әнә тегендә җил генераторлары әйләнә. Алар монда да бар. Алар әнә тегендә тау башында да бар. Булды җәмәгать, яшәргә була. Аннан соң су чәче килә, мин аны беләм. Шуңа күрә су да алмадым монда. Төрекләрнең туңдырмасының проблемасы ул бик тиз эри. Бик тиз, менә күрәсең, инде ага. Ашап өлгерә алмыйсың. Тәк шыбыр-шыбыр тамып, эштән чыгып бетә инде ул. Ниһаять үзебезнең колхозыбызга барып ирештем, җәмәгать. Караганыгыз өчен рәхмәт, әйме, беренчедән. Икенчедән, җәмәгать, лайк куегыз, һичшиксез, һәм бу видеоны дусларыгызга җибәрегез. Бу видеоны алга этәрә, әйме. YouTube алгоритмнары бераз гына булса да эшли башлый, һәм бүтән кешеләргә дә күрсәтә, төртә. Шуңа күрә шундый хәлләр, җәмәгать. Караганыгыз өчен рәхмәт һәм үзегезне саклагыз, әйме.